وی پروگرام جھوک سخن تہاݙی خدمت اچ ریڈیو پاکستان دیرہ اسماعیل خان دے سٹوڈیوز کول پیش کیتا ویندا پئے میڈیم ویوز ست سو یارہاں کلو ہرٹز تے۔ سئیں دمانی وسوں دے من بھاوݨے شاعر شانی خان دمانی ہوراں دا مجموعہ نماشاں چھپ ڳئے پیش ہے اوندے تے تبصرہ تبصرہ نگار ہن پروفیسر حبیب الرحمان مہاݨا۔ سئیں ساݙا ٻہوں ٻہوں شکریہ تساں میکوں کانڈا ݙتا اتھاں موقع ݙتا۔ میݙے ہتھیں کتاب ہے نیماشاں سئیں شانی خان دمانی دی لکھی ہوئی۔ ایں کتاب دا ناں وی ٻہوں سوہݨا ہے تے ایندا جیرھا ٹائٹل مکھ پنہ بݨا ہویا ہے جیرھا ایندے اتے تصویر بݨی ہے او ٻہوں سوہݨی ہے۔ سریاں کول پہلے پہلے تاں جیرھا نیماشاں دا لوظ ہے سرائیکی دے وچ اے ٻہوں سوہݨا ہے۔ ایہ ہک علامت ہے۔ نماشاں جیڑھی ہے اوندے بہوں سارے رنگ ہوندن۔ نماشاں دے ویلے جیڑھا ہے او ہک اوندے وچ رتا رنگ وی شامل ہے، اوں وچ کالا رنگ شامل ہے، اوں وچ نیلا شامل ہے، اوندے وچ مالٹائی رنگ شامل ہے تے نماشاں دا جیڑھا ویلا ہے ایہ ہک بہوں دردناک ویلا ہے کیونکہ ایں ویلے پکھوں گھراں توں ولدن، مال گھراں توں ولدن تے جیڑھے پردیسی لوگ ہوندن تے جیندے مسافر بہر کم کریندن بھرا یا جیڑھے ہوندن پتر تاں انہاں دی یاد تے سجنڑاں دی یاد ٻہوں زیادہ آندی ہے تے نماشاں دا ویلھا جیڑھا ہے او قدرتی طور دے اتے ٻہوں ݙکھا تے ٻہوں مونجھا ٹائم ہے۔ ایندے وچ لوک روٹی کھاندن ٻہہ کے، چلھے تے ٻہہ کے تاں او جیڑھا اپݨا مسافر جیڑھا کتھاں ودھے اوندی یاد آندی ہے تاں سریاں کول پہلے پہلے میں انہاں کوں مبارک باد ݙینا ایں ڳالھ دے اتے کہ انہاں ایݙا سوہݨا ناں نماشاں چݨے۔ شانی خان دمانی سئیں جیڑھے ہن انہاں دی پیدائش شروع کونہاں دی ہے جیڑھا کہ چٹے سوہݨے دمان دے اتے واقع ہے تاں انہاں دی جیڑھی زبان ہے انہاں دی جیڑھی شاعری ہے اوندے وچ دمان دے پھل بوٹے اوندی زبان جیڑھی ہے ساڈی دمان دی او تے دمان دا ساڈی جیڑھی ثقافت ہے او ساری اوندے وچ آندی ہے تاں صرف او دمان دے تاں ہن لیکن او ڄم جات انہاں دی دمان دی ہے لیکن او شاعر سرائیکی وسیب دے ہن لوک انہاں کول انہاں دی شاعری کول چس چاندن بھئی ایہ ہے کہ صرف او سرائیکی وسیب دے وی شاعر نی بلکہ پوری انسانیت دے شاعر ہن کیونکہ جیڑھے شاعر ہوندن لکھاری ہوندن او ہک ٻہوں چھوٹی جھا تے کھڑ کے ہک وݙی ڳالھ کریندن۔ تاں او دنیا ساری دے اتے اپلائی تھیندی ہے۔ شانی خاندمانی جیڑھے ہن انہاں دی شخصیت جیڑھی ہے بہوں سادھے انسان ہن۔ انہاں دی ایندے وچ عجز تے انکسار ہے۔ انہاں دی جیڑھی شاعری دی جیڑھی زبان ہے او بہوں سادھی ہے تے بہوں سوہنڑی تے بہوں کروی ہے۔ اسرا جیڑھا دمان ہے اوندا ہک اپنا بیک گراؤنڈ ہے۔ دمان تے کریہ ہے۔ دمان تے ڈکھ ہن۔ دمان تے بکھ وی ہے۔ لیکن دمان اپنی جاہ تے بہوں سوہنڑا وی ہے۔ اتھاں ککر، کریٹے، اسرا جیڑھے پکھوں ہن او وی سوہنڑے ہن۔ اتھاں دی جیڑھی مٹی ہے اوندا رنگ وی بہوں سوہنڑا ہے۔ تاں اے جتنے سوہنڑے سوہنڑے رنگ ہن اے سارے۔ انہاں دی شاعری دے وچ موجود ہن تے دمان دے جتنے مسائل ہن، غربت ہے، ڈکھ ہے، بیماری ہے، مونجھ ہے، او وی سارے انہاں دے شاعری دے وچ موجود ہن تاں سائیں انہاں دی جیڑھی شاعری ہے انہاں اپنی ایں کتاب دے وچ نماشاں دے وچ ہر قسم دی شاعری کیتی ہے تاں ایہ ہک وڈا کمال ہے کہ ہک شاعر جیڑھا ہے او صرف ہک شئے نی لکھدا کئی شیاں لکھدے مثلا ایں کتاب دے وچ نماشاں کوں میں سارا پڑھا ایندے وچ غزلاں وی ہن، ڈوہڑے وی ہن، گاوݨ وی ہن، نوحے، نعتاں، حمد، قصیدے، ترانے تاں اتنے ٻہوں سارے شاعیاں رباعی اتنے آزاد نظم وی ہے تاں ایݙے ٻہوں سارے شاعیاں دے بارے لکھݨ اے ہک جیڑھا ہے ٻہوں اوکھا کم ہوندے۔ ہک ٻئی جیڑھی شئ ہے ٻہوں سوہݨی ساری کتاب دے وچ او ہے کہ انہاں سرائیکی زبان اساݙی ٻولی دے جیڑھے اکھاݨ ہن انہاں کوں ٻہوں سوہݨے طریقے نال ورتے۔ جیڑھی وی زبان ہووے اوندے وچ اوں زبان دے اکھاݨ کوں اوندے وچ ورتݨ اے ٻہوں اوکھا کم ہوندے۔ کیونکہ جیہڑا اکھاݨ ہے او ہک اپݨی ہک اپݨی بنت رکھیندے، ہک اپݨی ترکیب رکھیندے، ہک اپݨا وزن رکھیندے تے اوں اکھاݨ کوں تساں اپݨی شاعری اچ سٹیندے وے تے ٻہوں سوہݨے طریقے تے استعمال کریندے وے تاں ایہ ٻہوں اوکھا کم ہے لیکن ایہ اوکھا کم شانی خان دمانی سئیں ہوݨیں ٻہوں سوہݨے طریقے نال کیتے میں ہک ݙو مثالاں ݙیساں انہاں دے او آکھدن اپݨی کتاب نماشاں اچ کہ کانواں دا تاں ایویں خالی ناں بدنام اے ملک تباہ سارا گیرے کیتی ودے ہن۔ کانواں دا تاں ناں بدنام اے ملک گیرے کھا ڳئن اے اساݙے کول اکھاݨ اے تاں ایں اکھاݨ کوں شاعری دے وچ فٹ کرݨ اوندے وچ وݨݨ اے اوکھا کم ہوندے بھئی مطلب محاورے جیڑھے ہن اساݙے انہاں کوں وی شاعری دے وچ آݨݨ اے وی ٻہوں اوکھا کم اے انہاں ہک سرائیکی دے ہک ٻہوں سوہݨے جیہے محاورے کوں اپݨی شاعری دے وچ کیویں آݨے او اے ہے کہ ساکوں الف توں لا کے ی توڑیں تیݙی ہر ہک ڳالھ دے پتے ہن توں جے سکول پڑھدا رہیں اساں اوندے ایرے گھتے ہن الف کوں لا کے ی توڑیں اے وی اساݙے کول محاورہ ہے کہ مطلب اے پوری کہاݨی سݨاوݨ الف پہلا لفظ ہے تے حرف ہے تے ی آخری حرف ہے تاں اے جیڑھے انہاں اپݨے ایندے وچ محاورے کوں گھتے تے سوہݨا استعمال کیتے نے اے ٻہوں وݙا فن ہے انہاں دے نال نال میں کجھ مثالاں ݙیساں انہاں دے شاعری دے کہ انہاں کیݙی سوہݨی شاعری کیتی انہاں دی سریاں کول پہلے پہلے ہک کافی ہے جیڑھی دے وچ ٻہوں زیادہ موسیقیت ہے تے ٻہوں سوہݨی کافی ہے شاعری دی ہک خوبی ایہ وی ہووݨی چاہیدی ہے کہ ہر شاعری دے وچ موسیقیت ہووے اوں وچ روانی ہووے کیونکہ اصل دے وچ شاعری جیڑھی ہے او ڳاوݨ کیتے ہوندی ہے جیڑھی شاعری ڳاوݨ تے اگر نی آکھی ونڄ سڳدی او شاعری نی ہوندی تاں پراݨے زمانے دے وچ جتنی شاعری ہوندی ہے او ساری ڳئی ویندی ہے تاں ہک مثال میں ݙیساں انہاں دی پوری موسیقیت تے انہاں دے سوہݨپ دی او آکھدن کہ سدھی ڳالھ ݙسیندا کوئنی خبر یار دی ݙیندا کوئنی پورا شوق وصال نی تھیندا کئیں ݙینہہ سدھا پال نی تھیندا ݙکھ اچ کوئی بھائیوال نی تھیندا میݙے نال الیندا کوئنی۔ تاں ایہ جیڑھی کافی ہے ایہ ایندے وچ جیڑھا روانیت ہے ایندے وچ جیڑھی موسیقیت ہے او آپݨے جھادو تے انتہائی سوہݨی ہے ٻہوں زیادہ سوہݨی ہے ہک ٻئی جیڑھی میں مثال ݙیساں انہاں دی شاعری کول او ایہ ہے کہ انہاں اپݨے جیرھے شاعر ہوندن او اپݨے زمانے دے عکاس ہوندن جیرھے واقعے انہاں دی وستی اچ انہاں دے شاعر اچ تھیندے پئے ہوندن او اپݨی شاعری اچ انہاں کوں بند کر ݙیندن تے وت اڳوں اے تھیندے کہ اڳوں جیرھے بندے تحقیق کریندن کہیں واقعے تے تے وت او ݙیدھن کہ یار اے شاعری دے وچ وی تے اے واقعہ کھڑے تھیا یا فلاݨے ناول اچ کھڑے تھیا تاں اے ہک حوالہ بݨ ویندن تاں ساݙے کول تباہ کن سیلاب آئے نوز آئے ساݙے کول جیندے نال ٻہوں نقصان تھیا دمان دا ݙو ہزار ݙاہ دے وچ اوندے بارے شانی خان دمانی صاحب ہوݨیاں ٻہوں سوہݨی اوندی تصویر چھکی اپݨی شاعری دے وچ او آکھدن کہ سر تے آفت عجیب آئی ہے۔ وسدے گھر کئی اجاڑ گئی ہے۔ ایویں نہ کیندے نال تھیوے۔ جیویں اج ساڈے نال تھئی ہے۔ ساڈے سر تے عذاب وانگوں کھڑا رب سئیں اے مینہ وسائی ہے۔ ساکوں طوفان دی شکل اچ اج قیامت خدا ڈکھائی ہے۔ ساری عمراں دی کیتی کرتی ہکے پل اچ تباہ تھئیے گھر انہاں دے آباد رہون جیندی امداد ساڈو آئی ہے تاں اے تصویر ہے اوں سیلاب دی جیندے وچ ساڈے وطن دا ساڈے علاقے دا بہوں وڈا نقصان تھیا تاں اے ہن تصویر انشاءاللہ لوگ ایں کول فیدہ چا سکدن کہ اے کیرھی حوالے نال گالھ کریندے پن ہک بئی جیرھی سوہنی گالھ ہے انہاں دی شاعری دی او اے ہے کہ کچھ شاعری دے جڑے انہاں دے بند ہن یا سترا ہن بہوں چھوٹے ہیں تو چھوٹی بحر دے بھی شاعری کرنے بہوں اوکھا ہوندے ہیں جویں تساں سمندر کو کوزے بند کرو انہاں دے میں تھوڑا جیاں شاعری دے حوالہ دے ساں اوہ ہے کہ جیندہ کھاواں اوندہ گاواں مطلب صرف چار لفظ ہیں تے بہوں وڈا مطلب آکھ گئے ہیں دو لینا ہیں تے چار لفظ ہیں تے ایندے نال ایہی کسارے کو لکھان بھی ہے جیندہ کھاواں اوندہ گاواں اللہ ہو دا ورد پکاواں سر جو ماریں بھجدہ آواں ہݨ تاں کر چا معاف خطاواں تیݙے ناں توں جان لٹاواں ہر پل تیݙے صفتاں ڳاواں تاں ایویں سئیں اڳوں اے ڳالھ ٹردی پئی اے یار مناواں پیریں ڈھاواں ݙکھ نی ویندا نڳو ساواں ملسیں سئی توں زہر جو کھاواں اوندے ناویں میݙیاں آواں جھلو میکوں متاں ڈھاواں تاں سئیں اے صرف زیادہ جیڑھے شعر ہن انہاں دے وی صرف چار لفظ ہن تاں چار لفظاں دے وچ ڳالھ کرݨ ایہ ٻہوں اوکھا ہے تے شانی خان دمانی صاحب ہوݨیں نے اپݨیں ایندے کوں ڳالھ کوں ٻہوں سوہݨے طریقے نال آکھے تے اوندے وچ کوئی ابہام یا اوندے وچ ایہ ڳالھ وی کونی کہ او کہیں کوں سمجھ نہ آوے۔ اچھا ایں ہی بحر دے وچ ہک چھوٹی بحر دے وچ اوندے ٻئے کجھ شعر ہن او آکھدن کہ وݙا گھر بکھ دا ݙر اچھا ایہ اپݨی جاہ تے اکھاݨ وی ہے تے ایہ شعر دے وچ وی ٻہوں سوہݨا فٹ آ ڳئے جھاڳم ݙکھ عمراں بھر تر کے ٻݙ ٻݙ کے تر اڳوں انہاں دا جیڑھا ہے شاعری جی ہے اوندے وچ فلو اوہ ہے مطلب ہے موسیقیت دے نال نال فلو ہے تو سائیں محسوس کریں دے کہ جویں ہک ندی واندی پئی ہے ہک گنگ واندی پئی ہے ہک دریا واندا پے تے اوندے وچ کوئی ڈک کونی مطلب تساں کتھاں ڈچکیں دے نہیں وے اونکوں تساں پڑھدے راندے وے مثلا شانی خان دمانی سائیں آکھدن دھکے عشق اچ کھاونے پوندن طعنے میݨے سہوݨے پوندن ہجر فراق اچ رونا دلڑی اوکھے وقت نبھاوݨے پوندن راتیں اٹھ کے جاگݨا پوندے چین سکون ونڄاوݨا پوندے۔ ہک ٻئی جیڑھی شاعر دی انہاں دے وچ خصوصیت ہے او ہے حقیقت نگاری۔ حقیقت نگاری دے وچ جیڑھا ہے او ایہ ہے کہ تساں جو کجھ تھیندا پئے اوندے اتے نظر رکھو تے وت لوکاں کوں ݙساؤ تے وت ہک اصلاح دا موقع وی ملدے۔ شانی خان دمانی سئیں آکھدن اڄوکے مسائل دے بارے اڄ او آکھدن کہ شہر اچ حرص حوس دی بو ہے قتل و غارت کو بہ کو ہے دل آہدا ہے منہ کر ونڄے بندہ جنگل جھر اچ راہوے۔ تاں ایہ او اساڈے کول جیہڑا ظلم ہے جیہڑا اساڈے کول جو کجھ تھیندا پئے تے جیہڑی ہک حقیقت وی ہے اوندے اتے ہک احتجاج ہے تے اساکوں چاہیدا ہے کہ انہاں مسئلیاں کوں اساں حل کروں تے اگلے جیہڑے نسل ہے انہاں کوں اساں ہک چنگا چنگی مثال چھوڑ کے ونجوں۔ ایہ ساری کتاب جیہڑی ہے بہوں سوہنی ہے۔ شانی خان دمانی سئیونڑیاں کوں میں مبارک باد ڈینا کہ انہاں ایں سوہنڑی کتاب لکھی ہے تے ایسے ڈے سرائیکی ادب جیہڑا ہے اوندے وچ اے ہک بہوں ایندا وڈا مقام ہے تے اوندے وچ بہوں وڈا اضافہ ہے بہوں مہربانی سئیں اللہ ساکوں خوش رکھے۔